Çemen uýa, senem öz garaýyşlaryňy beýan et. Hemmäňize salam. Meň aýtjak zadym ine şu hazir şyltak atyp oturan adamlar ýa-da PR edip oturan adamlar ýa-da kömek edip otyrs diýip şeýip neme aldap neme ýalançy bolup oturan adamlar. Iň gowusy geplenmän oturyň siz erkekler merkekler dälmi siz maňada bir topar şyltak atyp oturdyňyz iki müň on on dokuzdan bäri şyltak atdyňyz bok atdyňyz ýene bir zat etdiňiz heleýlerdenem beter siz urkaçylardanam beter bagyşlaň ine angliýadaky oturanlar şlýopa şlýopkalalylar şlýopkada çykanlar türkmenistandan ine kanadada oturan bir ýalançy bar Ine men uje nemede oturjakda. Ine Fransiýada oturan bezegen özüni bezäp oturan owadan lap ptikom omutsi çerti woditsi diýenler bar. Ýene kimler? A käbir narkomanlar bar, käbir psewdo žurnalistler bar. Men men indi sizden beýdip nemede oturjakda. Birnäçe eýýam iki ýyldan bäri Paçsi men hiç zadam aýtman otyn siziň eden işleriňizi şyltaklaňyzy zatlaňyzy men geplemän aýtman otyn ýogsa öňünden halky men duýdurdym ynanmaň diýdim barmaň şolaň nime ýalan protestlerine zatlaryna nime etmäň diýdim ondada edýeňiz şeýdibem basylýaňyz şeýdibem ýanýaňyz Oraz ine öz ýalňyşlygyny dogry nime etdi erkek ýalak bolup aýdyp berip otyr. Näme üçin siz Orazada şyltak neme edip otyrsyňyz? Siz siz Orazy oda watyran bolsaňyz, erkek ýagyk bolup ýüzüňizi alyň. Boýnuňyzy alyň eden zatlaňyzy. Men naprimer 2019-da ýalňyşlyk neme etdim, getirdim. Men öz gruppamy özüm ynanyp, öz gruppamy ynandyryp, şo Angliýadaky oturan alkaşa Öz gruppamy ýakdyrdym. Birje bir gyzam, o taý prosta tak baran gyzy şo türmä basyldy. Ol iki müň on dokuzda. Özem näme diýip otyrdy, Çemen meni podstawit etdi diýip otyrdy. Hemmesem ynanyp otyrdy, men geplemedim. Çemen Gozdep, Amerika meni podstawit etdi. Sen kim eý sen? Amerika saňa näme eder ýaly? Saňa, sen Amerika üçin Neme-de däl. Tozanam däl. Amerika seň üçin hiç zat neme etmeýär. Amerika seň seň geregem däl. Ol-a bir. Amerika se Amerika üçin sen hiç kim. Ştob tebä podstavlýat. A meň üçinem sen hiç kim. Kim sen? Çemeni iki müň dollara aldym diýdiňmi? Satyn aldyňmy? Görübereýseň näç nä näçe müň dollara satyn alanyňy adamlary. Ola bir, iki, ine şu iki müň on dokuzda eýýam adamlary ýakdy. Şonda bi meň adamlamdy, bi meň adamlam türmä basyldy. Ikinji güne men şolary çykardym türmeden, srazu adwokat tutduk, ikinji güne çykdy. Häzirki türmä basylyp oturanlar näçe gün, näçinji güne çykyp otyrlar, maňa aýdyň şony. Birem häli çykanak başçy. Siz bolsa şol şonjalyk narkoşlary ynanyp başgalary basyp otyrsyňyz. Oň bilen hem işleşip oturan kim? Psewdo žurnalistler. Psewdo žurnalistler şoň bilen haçandan bäri işläp otyrlar. Bulaň oýunlary haçandan bäri gelip oty? Iki müň on dokuzdan bäri. Şonda başladylar bular mozgopramytelce menem düşdüm bulaň nemelerine. Şol ýalňyşlyklara men özüm düşensoň men sizi halas etjek bolup men size aýdyp başladym ynanmaň ynanmaň ynanmaň müň gezek aýtdym. Özem eden zatlary şo alkaş angliýadaky oturan alkaş. Aprelde bir gezek meň adamym satdy. Dekabrda bir gezek meň adamym satdy. Atlaryny ýutubda oturyp atlaryny aýdyp otyrdy. Bu adamlar dažy hiç ýere goşulman otyrdylar. Häzire çenli MNB basyp otyr şolar şu adamlary. Siz halky basyryp, siz halky oda ýakyp, siz halky şeýle derejä ýetirip, Onsoň bilmediksirän bolup, ýoksirän bolup, ýa-da bokada bok atan bolup otyrsyňyz o taýda. Röwşen Klyçew diýen haramzada meňem maşgalamy çykardy neme? Meň çagalamy çykardy, eta nezakonnoe deýstwie. Psewdožurnalistler, siziň edip oturan işleňiz şular, psewdožurnalist, siziň oýnap oturan işleňiz. Manipulýatorlar bir topar, Kanadadaky oturan Çehiýadaky oturan manipulator Kiprdaky oturan özlerem şizofrenikler. Kelläňiz işleýärmi siziň ili u was etet mazohizmmi halky her wagt ýakyp oturmaga. Özüňizi ýakyň özüňizi öldüriň özüňizi baryp neme ediň basyryň türmä. Howwa halk diňläp oturybersin şonýalak lapuhlary şonýalak maşenniklary. Eýýäm biz bilip otyrys o maşennikleriň näçe adamy ýakanlaryny, näçe özem nemeden häzirlikdende haçan näme uje on ýyllap bir bir topar adamy ýakyp otyrlar bu maşennikler. Men dogry aýdýan şolara maşennik diýip. Hemmesem maşennik şolaň.